my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi emeka sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. di executive chairman of di economic and financial crime commission wey be ola olukoyode don come out to come yarn is under im own leadership for di commission say dem don recover more dan 556 billion naira

one week wey be say senate dem don confam im appointment. di edo state ogbonge senator wey dey represent edo north wey be adams oshomole don come dey beg oda politicians dem and lawmakers dem say make dem stop to dey recruit unemployed youth dem to scatter election as im come dey warn dem say dat kain practice say na im dey cause ogbonge insecurity wey dey happen for inside nigeria im come out come yarn dis tok on on wednesday wey be october 22nd during di sitting

This problem is 90% solved. di senate president wey be godswill akpabio don come open im mouth wah like person wey swallow radio as im come out to come dey tok o say di election process eh, don come dey better and e don make significant progress eh, after wey be say di people democratic party don comot for power since 2015 im come out to come yarn dis tok on on wednesday during di senate sitting eh, on october 22nd 2025 o, as im come dey yarn eh, during wey be say dem wan introduce one electoral bill of 2025 for. And Gosula Pabio come out on Yande's talk. The Osun State government in Dokon announced the appointment of the Bunga Afrobeat star Obi David Adeleke aka Davido as the chairman of the Osun Sport Trucks Fund. And na today wey be on Thursday wey be October 23, 2025 na im the Osun State government come out come yarn this talk. This Nigerian lady wey attend Hallelujah challenge, she come out to don come dey thank God o. So after wey be say she post the things dem wey be say she want to make God do for her, so under 24 hours before she do, na so God come use person take send her brand new HP laptop o. Say she no really expect this kind thing o. Say out of the three items dem wey be say she write dey tell God make God do for her, say God don answer. two of the prayers. This Edo State lady wey base for inside Edo State e don come dey lament dey talk o say if you dey live for inside Edo State e say you stand plenty chance eh, for kidnappers dem to kidnap you and robbers dem and also kpayin wey dey happen as she come out come dey talk o say long life for Edo State e say e no dey again o say because the rate of kpayin and also kidnapping insecurity wey dey happen for inside Edo State say e don too much o as she come dey call on the Edo State government say make dem sharply take do this o say because even the suffering and the high cost of rentage these days eh, say e don too much she come out to come yarn this talk o oh, for on top this video wey she post for on top her social media. If you stay in Edo State, you stand a chance of being kidnapped, robbed, or killed, meaning you don't have access to long life. You can drop dead at any given time. And it is now so normal that if things like this happen, they just blame it on courtism. They are too lazy to do their investigations. We don't have good roads. We don't have jobs. Cost of living very, very, very crazy here. Now be small accident happen oh, as one truck oh, wey be say e carry plenty cement for inside e don go lose control come go run enter where people dey come by about eight people dem plus including one pregnant woman and this gbege happen for inside Akungba Akoko for Akoko South West local government area of Ondo State on on Wednesday evening wey be October 22nd, 2025 and according to I wey see the thing wey be say e happen come dey talk say the trailer lose control na so the trailer come go run enter where people dey come kpai about eight people.

say make dem comot say na him wan stand to defend himself this time around for inside court even when the judge even ask am whether he go need a lawyer na so he come tell the judge say no say no need lawyer say na only him go stand gidigba for inside this court to defend himself. Omoyere Sowore Ikoloma police don come arrest am after we be saying go federal high court for inside Abuja to go support the indigenous people of Biafra leader wey be Mazi Nnamdi Kanu during in hearing for inside court today as im just come out for inside court na so e call over police e come bracket am with im voice e come dey tell am say di commissioner of police for inside abuja tok say make dem arrest am na so im come jejejeli come enta inside dia motor wey dem use take carry am dey go police station dis gbege happun

people dem even the driver wey be say e dey drive the motor the motor still fall on top of am and this gbege happen because of bad road wey dey around that akimbo village side as the driver come dey trap wey make people dey come dey sharply dey try to remove the stone you dey go fit rescue the people dem wey dey under the stone dem as dem come dey call on the governor dapo abiodun say make sharply take do something say because